Do, nee wat? An do si mer erëm, na mam Action a Berezino, et ass net ze gleewen, wat da fir e Schosswechsel ass. Hei ware elo wéi vill Läichen. Huet een nogeluede grad.
Jo, ech hiren dat och. Gisèle, wou sëtzt de? Tju. Wou sinn, wou sinn, wou sinn? Dee sëtzt warscheinlech hei bei mir oder sou.
Bannendran oder wéi? Ënnert iech? Op der anerer Säit. Oder en drënner jo. Haal alles am Bléck, haal d'Trap am Bléck. Ech maan genau sou wéi de Jeff et gemaach huet hei.
Ech gesinn säi Rucksack net, fuck.
Ech hoffen dee setzt net méi uewen driwwer. Nee Tom, maat besser wéi ech. Probéier net ze stierwen. Ech kommen awer esou net un seng M4. Tom. Hie kënnt scho esou drun.
Nee.
Mee du kanns se awer mat huelen. Du muss hie looten an all seng Saache mat huelen. Jo, mee ech kommen net un d'M4. Hei waart. Hei lueden der erëm esou vill no. Houre Schäiss. Sinn der warscheinlech och nach ënnen. Ech kann net feststellen.
Peter, entweder gi mer hei doudeg eraus oder mir iwwerliewen et. Oder. Geschitt e Wonner. Ee vu béiden, he? Dee do, oder? Probéiert et ze iwwerliewen, Jongen. Elo ass d'Mous ewechgebackt.
Hei an der Stad ass et jo nach sou krass buggy, gell? Bei mir buggt grad ultra. Ech hunn éischter Angscht, datt een ënnen op der Strooss optaucht a mech duerch d'Fënschter awer ofschéisst.
Nee, ech mengen, sou clever sinn déi net.

Si bal um Stierwen hei. Esou gesinn ech an deen hei ropper kënnt. Da wou sinn ech hei Mann?
Ah ech muss ënner hien eppes fir ze iessen opmaachen. Oh ne Schäiss Mann. Ech hoffe just et si keng Cheater gell, ganz éierlech.
Ja.
Mengst den Tippcher Summer um Dach?
Ass dee mat der M4 secher net, deen ass dout. Nee, hei op, op eisem Dach hei. Wee luet do d'Munitioun? Deen ass Ech, ech, ech maachen d'Mousin hei eidel. Ech wëll, ähm, d'SKS. Ech wëll net, datt bemol hei een hinnerkënnt, d'SKS an de Grappel dann aus net schéisse kënnt.
Oh Jongen, mäin Häerz ass net méi esouvill, esouvill Action hei gewinnt, gell. Also mir hat elo schon éiw, muss ech ganz éierlech soen, éiweg keng richteg Action méi. Dat hei ass klar e Schosswechsel, knapp iwwerlieft. Dat ass schon net schlecht, mee ech mengen déi Leit déi hänken nach éischter esou Saache rëm wéi dat heiten, well ech hu guer keng Übung méi am Schéissen.
Wou bass du Tom? Bah direkt ënnert der Leeder do, ech kucken erof op de Stack. So, halt ecker Trap am Aaf, wann s de wëlls, datt ech fäerdeg bass. Da waart, da waart, da waart. Well ech ginn ecker op den Daach da kucken.
Oh, do wär ech ganz virsichteg. Ja, ecker ronderëm luussen. Wéi ech gesot, du kanns ecker ronderëm kucken, nee? Ja, normalerweis.
Hues de am, am Bléck? Ey, wisou kann ech dann net zilen? Jeff, wat hues de mat där.
Hä? Wat hues de domat gemaach? Mat der M4?
Ja. Du muss erëm an den Aasch gestach. Ech mierken, ech kann et der mat zielen. Ma jo, dofir, ech hun se onbrauchbar gemaach, weess de. Nee, jo, jo, keng Ahnung, wat. Elo kee Schäiss.
Lees enk of an huels enk an de Grapp rem. Jo. Also do hënnen ass keng Bewegung um Stack, gell? Ech wëllt gär wëssen, wou deen Typ scho sëtzt.
Sëtzt sécher hei e Stack ënnert eis. Jo, wahrscheinlech ënnen an der Trap oder sou.

Ech jo.
Ok. Ah, wieso kannst du net kucken mat der M4? Weis net, kuck hei da weischecker. Net am Grapp? Jo, net am Grapp, mee ech kann se net uleeën. Wat geschitt wann s se ulees? Näischt.
Guer näischt?
Guer näischt. Kanns de sou schéissen?
Jo, sou kéint ech normalerweis schéissen. Dat ass besser wéi näischt.
Dat ass scho mol net schlecht. Jo. Ech mengen den Dag loosse mer einfach sinn.
Soss géi probéieren. Soll ech mol probéieren?
Géi e bësse rop an da kucks de ronderëm. Wann s de näischt gesäis, komm léiwer erëm erof wéi ganz erop ze goen.
Also viru mer gesinn ech elo näischt, mee hannert mech gesinn ech net. Kanns net de Kapp dréin? Net komplett. Dat ass schlecht.
Ah, er setzt nach mal voilà.
Alles voilà. dout.
Fuck! Dout?
Ja, you are dead. Nee.
Dee Wichser sëtzt ëmmer uewen um Daach, gell? Maa mech fäerdeg. Bon, dann Mir entweder du probéieren sëtzt necker zréck, zréckzerullen.
oder? Ech probéieren, villäicht spawnen ech an der selwechter Géigend, mir wëssen et jo net. Mir hunn nach genuch Zäit elo, mir spillen eng 20 Min-, äh, déi 15 Minutte fäerdeg, geet dat? Jo, ass Muss de Problem.
kucke fir zwar schonn Ja. do, hab wéinstens de Ben muss kucke fir do erauszekommen. Jo, dat ass dat Einfachst. Rück Weess de, oder et sou. si wierklech Saachen, déi, déi léisen einfach Sinn an ech hunn alt erëm net dru geduet, mee bon, et ass Blutt gefloss, d'Leit wëllen dat. Ah ass zwar cool, datt ech lo guer net méi kann dermat schéissen.
Oh fuck geil, Ben kuck dass du aus dem Gebai do rauser kënns. Ech huelen deng M 4. Nee nee nee gees du da roof du Fësch.
Oh komm scho wann ech giff bereet sinn, ech si sou oft ëmmer do gespawnt geil. Woah nee, se schéiss op mech, woah fuck.
Ech si rëm bei Svetulast gespawnt geil. Boah ech kommen dohinner gelafen, ech ginn alles.
Fuck man, ech ka guer näischt maan, ech verblöden hei elendeg. Äh äh, was geschitt?
Se huet op mech geschoss, mee ech kann mech net verbannen, ech hun näischt. Huel aus mengem Kierper, wann s iergwéi dru kënns.
Ech weess och net vu wou, ze geschoss huet, dee Wichser. Weess wat ultra fuck ass?
Wat dann?
Wann s de eng eng eng Waff fënns gell eng wanns de eng CR 75 fënns an direkt donewen de Magazin läit an dat awer net passt. Ja dat ass scheiss oder wees wat nach scheiss ass dass Wat? mir dass ech dass ech oder mir no esou vill Stonnen DayZ nach ëmmer esou ultra schlecht si gell. Jo dat ass och scheiss dat stëmmt. Ech hunn en Typche vis-à-vis um Daach ech hunn op e geschoss an ech hunn net kuckt mat der SKS gell dat huet mech esou därmoossen enttäuscht gell. Well de Problem ass beim Breaking Point zum Beispill, do hunn ech d'Edge Guard Kill Zone IN gemaach ouni Problem, mee et ass wierklech just hei, ech weess net ob dat um um Zilsystem läit oder Wow, wow, ze ass op der anerer Säit. Wow, ass en dout. Blödsinn, wéi soll dat goen? Keng Ahnung. Sinn dout. Mir ginn déi Waffen zréckhuelen, gell? Schiel, ass mir schäisegal wéi.
Ech mengen se wëssen, datt mer all dout sinn. Elo grad hunn sech der plëtzlech een um Daach berouert. Do war sécher eng.
Wat kuck mal ko hei. Do ass awer keng Grupp, gell?
Do ass awer keng Grupp.
Gesinn.
Ah, houre Schäiss.
Boah, ech gi déi Sach net oppe.
Ech wosst ganz genau, dass Kannst du dat da lo drun kommen?
Do sëtzen der mëttlerweil ëmmer. Wann s bis do uewe läis, huet deen anere guer keng Chance méi.
Dach aus sech schon aneren Dach an du erwësen wann den eng Kéier net oppasst. Bon ech sinn direkt derbäi mensch. Wéi dann? Ech sinn direkt drënner mensch gespawnt. Hei ass si bei der Factory. Ah ma jo, all ass si. Wou bass du Jeff? Ech sinn an der nei an eng vun deenen neie Stad Stied, ech weess et net, keng Ahnung. Ech war hei hei war ech nach ni, sinn ech och nach ni gespawnt.
Also ech sinn a gutt 5 Minutte sinn ech maximal dohannen.
Wees ee vun iech wou déi nei Stied sinn? Keng Ahnung.
Déi sinn ënnen iwwer Kamichoro sollen déi sinn. Hm, dat heescht da wier ech an zou do. Well ech sinn och direkt hei gespawnt irgendwie, keng Ahnung.
Ah putain, Dat do do sinn- sinn sécherweis Kierperen heiden. Dat do ass sécher Do si sécher Leit, déi wou e bësse méi laang dra scho spillen, kann ech mer gutt virstellen, well déi do hu sech net einfach ausgeloggt, déi doten, déi si bliwwen an esou gewaart, well se genau wossten, datt mir wäerten iergendwann e Feeler maachen an dorauser musse mir Natierlech. lernen. Mir mussen dorauser Well léieren. ech wetten, do huet sech een, deen ausgeloggt ass, sech iergendwou anescht verbanne gaangen, huet déi zwou Minutte gewaart an ass erëmkomm, well du hues jo gemierkt, datt sech der do een oder zwee Stéck nei ageloggt hunn. Dat kann natierlech och sinn.

A wars hasch zoufälleg vun dengem vun dengem Server eroffleets? Ja.
Bah eroffleen ass eng aner Saach. Sou wanns de Exit drécks.
Boah ech wees o net wat mer lo nach wëlle grouss do urichten. Sicht mol alles nei wär mol déi éischt Devise ginn ech soen. Ech sinn um Wee fir dunner, ech probéiere lo mäi Bescht irgendwie doranner ze kommen an.
Doran kënns normalerweis zimmlech gutt. Wou kënns du aus dem Norden? Ech komme vu Svetjodarsk. Dat ass? Déi iewescht Stad, wou ech och scho virdru gespawnt sinn. Wa s du eraleefs, leefs du einfach tëschent den Haiser bis bei d'Téischhaus an da leefs du einfach direkt eran. Also déi hei Folge ginn elo direkt eropgeluet, gell? Ass e bëssen traureg, mee bon. Mir musse mol erëm erakommen. Mir musse mol erëm Bierg of d'Spiller, Jongen.
Jop.
Bëssen Übung kréien, bëssen wëssen wou d'Géigner si gell.
Ech nei irgendwie de Sniperbierg vum Shanwei am A oder wat? Boah man ech an ëmwee oder?
Wat mess du? Ech mengen ech man hei irgendwie e klengen Ëmwee. Ech lo bei lauter Fiels an hei geet mega gei erof gell do trauen ech mech am Fong net erof ze sprangen. Ah, Truppen ëmmer gemittlech, keng Hatz. Keng Hetz. Putain, alleng schon dat, dass der mech mat an der Partie rausgeheit huet, gell? Ma mech fertig. Ech hat lo geduet mir géint se fäerdeg man mee iergendwéi ech hunn dat Gefill am Ufank waren der nëmmen e puer Stéck do an du hues et ëmmer méi ginn hunn ech d'Gefill. Jo et war och sou well du hass vill do gewaart hu bis seng Kollege kommen an du sinn d'Kollegen nokomm. Well et huet och ausgesi wa scho vill Leit dropper gewiescht sinn an a Leit déi wou zimmlech gutt ausgerüst waren gell. Meng Meenung waren.
Meng Meenung war einfach, déi haten einfach een vun der Stad, waren déi déi aner. Weess de, déi hunn déi hunn sech einfach verschanzt an der Stad. Et kann natierlech och sinn, datt se déi aner gelut hunn an déi aner déi hunn Schmier gestan. Mee wou ech mech froen ass, wéi laang mussen déi do gesiess hunn, wann do schonn zwou, dräi Läiche lungen? Well et war jo een, mir si rakomm an direkt, wann s de d'Trap erop gees, op der lénker Säit an deem éischte Raum, Do stung een, dee stung einfach do, gell, huet näischt gemaach, hat en Ënnerhiemchen un, eng Mousen mat Fernglas, keng Anung, wat deen do gedriwwen huet. Op jidde Fall war do een, et war een um Daach, dunn ass een d'Trap eropgelaf komm, du war ee vis-à-vis um Daach.
An do war sécher nach en Zweete, well ech hunn deen ee mat der Mousen sécher getraff. Nee, mee dee vu vis-à-vis, et loung nach een op eisem Daach. Well ja. ech, ech sinn, ech mäi Kapp ganz, ganz, ganz duuss erausgestach, du huet en op mech geschoss an t'ass awer eng Mauer lénks vu mer, wat d'Strap, wat d'Stéi. Ja, mee ech gouf äh, vun deem anere Gebai erschoss, vis-à-vis.
Oder hien huet mech eropklamme gesinn an huet mech dunn erschoss. Ja, well ech gouf vun vis-à-vis erschoss an ech géif soen, du goufs och vun do erschoss, well du waars nach an der Leeder.
Well ech hunn zu mam Rucks, also ech souz sou hannert der Dier an ech hunn ëm den Eck gekuckt an du gouf ech duerch d'Mauer iergendwéi erschoss. Dunn hunn ech hie gesinn. Jo, jo, déi leien nach do.
Ech kucke mol. Een fir mat enger Daisy Map wou ech elo dru sinn, well hei war ech iergendwéi nach ni. Tjo, leider ginn et leider ginn et Bandits déi wor Bandits ëmbréngen. Egal, 't war awer flott, mir haten bëssen Action, mir sinn zwar drop gaangen. Bei Wasteland de Widerstand, dee bréngt alles ëm. Jo,
mee normalerweis wann ech et dem Breaking Point nogees, sinn et Bandits déi bréngen Surviveren ëm, A se schaffen awer mateneen. Déi, déi wou jiddereen ëmbréngt, dat sinn Hunter. Jo.
Déi bréngen alles ëm, wat hinne virun d'Flënn kënnt. Do ass da richteg kacke gelaf. Jo.
Ok, ech gesinn d'Gebaier, mengen ech nach. Jo, ech gesinn se.
Sinn se am Daach? Ah, waart, ech muss mol e bësse méi no eru goen.
Ah, du gesäis d'Gebaier.
Op déi Distanz eppes ze gesinn ass och net einfach. Mee wou hie wosst, dass dat eng gutt Positioun wär op deem Daach uewendrop, well do war, do war jo awer direkt en anere, gell?
Wéi, wat soss du? Do war jo awer direkt en anere wéi s de eropgaange bass. Wéi bass du op déi Idee komm, do eropper ze goen? Wou, op den Daach? Jo. Well ech e puer Video gesinn hunn déi do louchen an déi do Läit a Leider schëssen. Ah da wësse mer wou vu ween dat war.
Dat ka gutt sinn. Chef hier, do war Gronk a Sara euh Sarazar.
Éischter Moon Dei. Dann ass éischter Moon Dei.
Also ech kann hei lo net direkt op den Daach eropgesinn, esou héich sinn ech jo net an esou wäit gesinn ech och net. Ech hätte, wann ech lo dohinner ginn, wär ech da sécher ofgeknallt ginn.
Kéint nawell gutt sinn.
Ech kuck mol fir méi héich ze kommen, ob ech hei schonn eppes gesinn. Well wann ech jo hei e bësse méi uewe sinn, da misst ech jo bal ee gesinn, och wann et nëmmen e klenge Schiet ass. Mä wann deen do läit an du gesäis net genau op den Daach, da säis de nach.
A vun hei gesinn ech zwar elo op den Daach. Waart, ech kuck mer dat Ganzt mol un. Waart ech probéieren mer mol mäin Dingens waart mol config field of view méi no run ze setzen sou op jop se stinn nach um Daach se stinn nach um Daach a froen net wéi nee a wou hien.
Ech hun just nämlech och héieren.
Et ass un an engem roude Gezeige. Oh fuck, zerschéisst alt net op mech gell. Zerschisst ze puer op mech. Boah, ech mengen äh, dat do këmmer vergiess. Ja.
Wo scheiss vum Dach ass op dech? Ech sinn do hannert engem, ja ech scheiss vum Dach erof, do ass een. Ee leeft do ronderëm. Dee kuckt grad erof. Dee, ah nee, déi mengen nach ëmmer do wären der. Deen do traut sech net vum Daach erof. Jo. Jo. Ech gi lo an d'Gebai eran.
Mee pass op, dee sëtzt bei der Leeder ze kucken, he. Sou, waart, ech ginn nach. Dee leeft nach ëmmer ronderëm. Ech maachen hei mol e bëssen Ablenkung.
Oh, oh, oh, hei ass e bei mir. Äh, äh, wou?
Dach, uewen am Gebäi. Fuck, schlaf am Ruh. Soll, Sitzt uewen am Gebäi. soll ich zu Hëllef kommen?
Ich mein, die hun nëmme Mousel oder so. Nee, nee, nee, nee, dann ass den, den huet mech geloot. So.
Du misst, Ech hat e keen probéieren. Ee lackelt se raus. Jo, dee do steet nach emmer um Daach uewen. Deen ziilt nach emmer op mech. Kuck, kuck.
Kuck, kuck. Kuck, kuck. Ech kann guer näischt maachen hei.
Deen do steet nach emmer uewen um Daach op mech ze ziilen.
Jo, an um leschte Stack steet e. Jo, an e schéisst nach emmer op mech.

Du wësst och, dass se verarschen, gell? Kuck, kuck. Ech kuck nëmmer esou säitlech eraus, gell? Ass eher witzeg, gell? Hallo! Kuck, kuck. Kuck, kuck.
Tut, tut. Si huele se grad alleguer hei no, dräi Stéck. Ja? Ja.
Ech gesinn zwar nëmmen een. Een uewen um Daach.
Dat ass ëmmer een um leschte Stack bannen an deen anere sëtzt um zweeten Daach. Mengs de, deen héiert mech, wann ech hei schwätzen? Ah, elo kuckt en net méi op mech.
Oh, si erausgeflunn wéinst dem Ping-Toy. Ah, elo schéissen se op en aneren. Een dee wou an der Stad ass.
Mat de Bänn wahrscheinlech. Ech sinn am Gebai selwer. Ah sou.
Ech sinn um zweetleschte Stack, mee ech kann näischt maachen, well uewen ee mat der Mousi-, mat der M4 sëtzt an ech hunn iwwerhaapt näischt.
Ok, mir sinn elo bei 20 Minutten. Ech weess net. Ben, du bass voll an Action. Ech weess net, solle mer nach vläicht eng Folg maachen? Wéi vill Auer hu mer? Vu mer dréchs de mol eng voll Span.
Boah, ech weess net, ech si souwisou och um Enn elo. Chef, 't ass jo egal, mee de Ben ass nach am Gebai, mir kënnen hien net einfach do sëtze loossen. Hien huet jo keng Waff méi, oder? An dann?
Dee kënnt, dee leet sech op de Buedem an dann. Ja, dee kuckt dann nach an d'Ruf. Ech mengen, dee sëtzt op genau deem Daach, jo.
Do wéi An hien héiert si net, déi doten. Bon, mir maachen hei eng kleng Päuschen a mir sinn direkt erëm bei Iech zréck hei bei Daisy.